און אונז זעמיר געקומען און בעיסיקלי איינגעפאקט די פעק און זעק, ווען איך זאג די עולם מיין איך איין מענטש און נאך א מענטש יא, מענטשן האבן אנגעבעקומען נאך פאר ס'איז געווען אויפגעבויט די מקווה, נאך פאר ס'איז געווען אויפגעבויט די סטאר אדער די מוסדות, מענטשן, ס'איז דא למשל דא זיצט ר' יצחק גרין, ער ער ער האט געמיינט ביים קומען, מענטשן האבן גערעדט דערפון,

און ביי די וועי אויב איך מעג צוריק גיין, דו האסט פריער געזאגט אז אז האסט נאך פינף מינוט ביסט דא געווען און ס'איז געווען אזוי הייס, איך בין געווען אין ניו יארק אינמיטן די ווינטער און ס'איז געווען פריזינג קאלט און נאך דריי מינוט האב איך געדארפט צוריק אריינלויפן, סאו פאר מיך איז גרינגער די היץ ווען איך ווייס וואס איך באקום אז איך דארף נישט דורכגיין די קעלט. קומט עטס ביי לאנטש צו מיר און עפעס א האלב פארטרויערט, רעבע, איך קען צו דיר רעדן? זאג איך יא. ני, לאמיר רעדן דא. נע. מוז רעדן פריוואט. געווען האט מען אזא וואקינג קלאזעט ווייל די חדר איז געווען אין אזא הויז. גייען אריין וואקינג קלאזעט מען מאכט צו די טיר. ני, סרולי ני. און ער קוקט אזוי אראפ און ער שטארקט זיך און ער פרעגט מיך רעבע וואס רעדסטו נישט צו מיר? קוק איך אים אן. זאגט ער וואס הייסט? שוין א גאנצן טאג די רעבע רעדט נישט צו מיר. הייב איך אן צו כאפן אז איך האב טאקע נישט געפעיד אטענשאן צו אים ווייל ער קען שיעור סיען ער קען דאך שוין איבער האב איך אים האב איך נישט געקוקט אויף אים סאו איך האב געמאכט א גאנצע פראגרעם איך הייב אים שיעור סיען און איך האב אויף דעם יונגל נישט געקוקט זאג איך אים די ווייסט רולי די ביסט גערעכט און איך בעט דיך פארשטיי מיך ווייל איך האב געהאלטן אז די ביסט ווייל די ביסט גוט בבית נישט ווייל די קענסט נישט וועגן דעם האב איך נישט געקוקט אויף דיר נו זאג איך אים די ווייסט רולי שכוח פארן עס קומען זאגן ווייל די זאכן וואס באדערט דיך האב איך הנאה מ'קומט מיט די זאגן. למעשה, למעשה איך האב אריינגעשפרינגען, איך האב נישט געוואוסט קיין דזשעי-לי, מיין פלאן איז געווען לכתחילה צו ספענדן אויף די פלאץ אינוועסטן צוויי האלב דריי מיליאן דאלער פיר מיליאן דאלער, איך האב מיך געטראפן אין דילעמעס וואס וואס ס'זענען נולד געווארן מיט אסאך אסאך מער פון דעם, למעשה איך קוק מיך צוריק, מ'האט אויפגעשטעלט, מ'האט געהאלפן יענעם אויפשטעלן די כולל, איך בין געווארן אפישעלי בין איך געווארן די ספאנסער פון די כולל, און פארשטייט זיך די קאמפלעינס און אלעס איז געווען אויף מיך ווייל איך בין שולדיג, אבער איך האב געזען א מורא'דיגע זאך, די פאקט איז אז ס'איז דא די צען פראצענט מאכט נויז, זיי טוען וואס זיי ווילן, זיי גייען ארום און זיי און זיי קומען אונז טשעלענדזשען, אה, פארוואס קען איך נישט דאס? פארוואס זאגסטו אז די פרייז איז נישט ווערט? פארוואס קומט יענער קודם? אה, אלעמאל זאגסטו מיך אפ, אלעמאל, אפילו מ'האט דיר קיינמאל נישט אפגעזאגט, יא, אקעי, אזוי גייט עס. סאו, דאס מאכט די שוועריקייט פארוואס אסאך מאל זאגט מען, איך האב נישט קיין כח צו אינוועסטען, ניין, ווען ס'איז עס אן אינוועסטער, אזוי ווי אזוי ווי ער האט געזאגט ר' יצחק, אז ס'איז אן אינוועסטער וואס רעכנט זיך, איז א געהער, ווי מ'זאגט מיט די המון עם, מיט די אכציג ניינציג פראצענט פון כלל ישראל, אדער מיט אדער מיט אכציג ניינציג פראצענט מענטשן פון קאסא גראנדע וואס ווילן אז די פלאץ זאל וואקסן, און זיי ווילן אז די פרייזן זאלן בלייבן נארמאל אז מ'זאל קענען קויפן פאר אונזערע קינדער אויך די הייזער לעבן אונז, און זיי פארשטייען אז אונז וואוינען דא און אונז דיעל מיר מיט די אישוס דא.